Kif aħna nilqawkom għall-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa? Isma', qabel ma nkomplu, aħna minn ħaġa moħġaġa malaj. Waqt li news. Ejja, tista' tgħaddi minn fuqi jew tista' tgħaddi minn taħti. Meta nkun malu, nkun miftuħ u meta nkun miftuħ nkun malu. Ma nafx. Bridge jew pont jaħasra u llum ħankun qed nitkellmu fuq żewġ bridges li hemm it-tiswijiet fuqhom bħalissa. Manutenzjoni tal-pont ta' Ħal Qormi. Korsija ġdida fil-bypass ta' Birkirkara. Il-bini mill-ġdid ta' Triq Burmarrat. Infrastructure Malta għaddejja bl-aħħar xogħlijiet tal-proġett ta' manutenzjoni estensiva tal-pont bejn Ħal Qormi u l-Marsa, biswit l-uffiċċji ta' Maltapost. Fl-aħħar xhur tas-sena li għaddiet ix-xogħol beda billi tneħħew partijiet mill-qoxra tal-konkos ta' uħud mill-kolonni u t-travi tal-pont sabiex isir magħruf x'tiswijiet kien hemm bżonn. L-istudji tekniċi bis-sehem ta' periti u tekniċi ta' Infrastructure Malta u konsulenti barranin komplew fix-xhur li għaddew. Il-kuntratturi ta' Infrastructure Malta bdew jagħtu trattament ta' protezzjoni lill-vireg tal-ħadid tal-kolonni qabel jgħattuhom mill-ġdid b'materjal apposta. Ittieħdu wkoll kampjuni tal-konkos sabiex isiru aktar studji xjentifiċi fil-laboratorju biex ikun jista' jiġi ppjanat il-futur tal-pont fis-snin li ġejjin. Il-parti tal-Marsa Ħamrun Bypass illi propjament tgħaddi minn fuq dan il-bridge fil-verità inqalgħet il-wiċċ tagħha u taħtha tpoġġiet kisja sħiħa li tipproteġi il-konkos mill-ilma tax-xita biex kemm jista' jkun dan il-bridge, dan il-pont, nibqgħu ngawduh fis-snin li ġejjin. Korsija ġdida fil-bypass ta' Birkirkara Infakkrukom fil-korsija ġdida li għadha kif fetħet Infrastructure Malta fil-bidu tal-karreġġata tat-Tramuntana tat-Triq Dun Karm Sajla jew kif jafa' kulħadd il-bypass ta' Birkirkara. Din il-korsija qasira bis-swit ir-roundabout tal-iskate park qed toħloq konnessjoni aktar sikura meta tkun ġej mit-telgħa tat-triq reġjonali lejn il-bypass ta' Birkirkara biex iddur lejn l-Isptar Mater Dei, l-inħawi ta' Swatar jew l-Università. Kif kienet it-triq qabel ridt taqleb minn korsija għal oħra biex tmur minn triq reġjonali lejn l-Università jew l-Isptar, issa tista' tibqa' għaddej u ddur mill-ewwel għall-Isptar, is-Swatar. jew l-Università. Għaddej ix-xogħol tal-bini mill-ġdid ta' Triq Burmarrat. Din it-triq tibda mill-inħawi tal-grawnd tal-futbol ta' Burmarrat, wara l-knisja tal-istess lokalità u tibqa' sserrep għal Plelieqi għal żewġ kilometri, sakemm tasal fil-bidu tat-telgħa tal-Lawommu. Minbarra ħafna artijiet tal-biedja, f'din it-triq insibu postijiet tax-xogħol oħra, fosthom parks industrijali b'ħafna garaxxijiet tax-xogħol u uffiċċji. Fil-ġimgħat li għaddew kienu qed jitpoġġew xi pajpijiet tad-distribuzzjoni tal-ilma taħt il-livell tat-triq, sabiex issa qed jinqala' l-wiċċ tat-triq biex minfloku jsiru saffi ta' pedamenti u asfalt ġodda. Il-pont żgħir antik li hemm f'nofs Triq Burmarrat bejn l-inħawi tal-Knisja ta' Burmarrat u t-Tella t'Alla u Ommu fin-Naxxar ingħalaq bħala prekawzjoni wara li ntlaqat minn vettura u nqaleb parti mill-ħajt tiegħu. Il-pont ser jittranġa bħala parti mix-xogħol li għaddej fl-istess triq. U sinjuri dawk kienu l-infrastructure news tal-lum. Jekk issegwuna fuq il-YouTube infakkrukom biex tagħfsu subscribe. U like jekk issegwuna fuq il-Facebook. Grazzi talli ssegwuna u l-ħidma t-tajba lill-ħaddiema kollha involuti fil-proġetti kollha ta' Infrastructure Malta. Ciao ciao!